Ndizinoita kana uchiuya kumusha kana riri zhizha unouya kuchinaya. Eh. Ah, tota mwana uya mai mwana. Eh? Zvacho mvurire mumba apinde mumba. Ah. Mofadza kwazvo. Ariko kuseri. Ndinoshedza ariko kuseri. Ndosha ndinotaura kuti ariko. Arinotojairira mwana wenyu yeye. Shonga de kundirepera mwana. Alex. Mwana wenyu. Alex. Ngaato. Yakuno. Ngauye kuno. Yakuno.

vari bhova asi vanotobuda zvavo vada kubuda e vada kuenda kuaustralia nyaya waifona nezuruka ee asi vada kuti inini manje ndiyo yekunoku ini ndo yozoita yekunoku zviri raiti zviri raiti uye kakuti andiri uri kuya unodzidza kunoku mama ndichidzidza kupi ko kunoku kune zvikoro here kana kuti kune macha kunoku mwanangu zvikoro zviriko zvakawandisa unoenda kuzvikoro zvakasununguka zvikoro hobho Immediately kana chitaura na mamuna nyararawo ini. All right, hataura ah. henyu na ah, mama. Ah, didi wari kutodaira zvakanaka kuno kuzvikoro zvakawanda unodzidza kunoko. Plus wanga une time usingauye kunoko kaiwe. Story right. Mama zvikoro zvotonga ndikuenda kuma toilets izvo. Iwe kai kune zvikoro zvakanaka kudzidza kudzidza kudzidza kwakangofanana.

unoziva unodzidzawo kuno uzivanawo kane vanhu vokuno titi minyararai kana uchikoro kwacho hamunotomboenda kasi munenge muchingodairira nyaya dzam ehe ka ndoitira kuti iwo mwana wangu ka uchidzidzawo ka uzowana kuti chengetawo ka ramangwana ka zvinofadzawo kuti uende kuchikoro mwanangu Wachida kuita sei? ndichidzidza muchikoro zvinhu orai tichitaura namama wako Wachida kuita kubvunzwa namama sei? ndoenda kaikoko kuchikoro kwacho kunoku ka kuti kunoku aya vachidzidza kunoku kana wadzoka unodzokera nditi orit kana wadzoka unodzokera watonorwa kuda kuchinja kaipo mm. orit iye nditafara aiwa zvinofadza kwazvo anditi eh, anga ane nguva kamwana uyu kana imai rozi asina ah, kuuya adi zvekuno kurozi munomuziva ende kuno kwakuitiwo mufunge inga handida hangu kuti iye aiwa kuno kwakoko hakuna kunyanya kushata ndiko kumusha ka ndiko kunowanika ah, zvese inini zvangu inini zvauri kutoda iwewe ndo anditodewo zvauri kutoda iwewe ndo zvandoda handisi todawo kuti udzidze kumusha ndoda kuti udzidze kuharare asi mamwana seiruzi ya auya anaka kuita kuchinja ya kunaka zveshuwa ipapo mai mwana unorevesa Ah, ganda rake aiwa ah, ini andaa kutotya kana kumugumbatira kana ndakati Eh, aiwa kufitwa aiwa kufitwa aiwa ah. But- asi mm, babaka Hmm? totochenjera Anditi, kumunamato kumun- tinoiwa taurako mwana uyu anotiroyesa anditi ka eh, nokuti muno ka munharaunda yatigere ka hakuna chimwe chinhu Ehe. makutora tv iyi Ehe. munoisa mumba make iyo mumba make mowinza muno midhiesi aiwa Eh. roza anoda amunomuziva onei zvaari iwewe manje ndoda kunyatsa kugara ndaku unoona patagara apa kapa pane zvinhu zvandaongorora mwana wako mukanwa umu anotsamwa aiwa kana akatsamwa kuchonjora munhu anofanira kuziva kuti ari kutaura nababa wazoona pa enda zvongosekerera kana kati semwana achangosvika Eka semwana, kuti ungamugugukire kukukwara, hazviite kuhara ah, but ii, ma- harare yacho manje ka aiwa Ita uchi- kuharare achaita zv- zviri right kuharare but zviri kuenderana nezvauya hari nematauriro ake Eh, but kutaura kwacho manje ini nesababa kanofanira kuziva kuti ndibaba waari kutaura naye vana but ndakutya anogona kutorwa naforomani futi ipapo ka imwe nyaya iyoyo ndavana vadiki Eh, ayo iwe manje zvaamai vacho handiti uri kuzviona kuti anogona kutorwa naforomani chiita kuti mapfekero ekuno kumusha unoita ah, mapfekero ake atoriaiwa wadzoka munofanirwa ku rosi unourayirwa huku kanga chii ichocho huku ka rodirana oh, okay okay okay eh. saka tinchiita sei toita deep fry kana zvaunoda iwo okay ichiri right phone ya ukatoda uchinja mama iye ichiri nana thank god ainotombo naye saka anga akuda chiva hanga huku amen Ah, maybe munotanga mandiratidza ndatanga ndatarisa Rozi mwanangu, ifoni iyi ukagara nayo kuno kumusha kai, unotorerwa iyi Nani? chinja foni iyi uno- kuno- kunoda tumufoni tumbudzi tumwe tuduku duku ndichishandisa kafoni kadiki ko vanhu mafriends angu akandiona anoti chiya ndichishandisa kafoni uye akasiyana nevana vekunogwa makuda kuenzanisa aiwa kandoitira tifoni iyi anogona kuitorerwa basa iyi mwana mudiki here zvikomana zvemuno muno zviziva mwana mudiki here makutaura zvimwe makuda kuti Oh. ukonzeresa

friends. Mbudzi chedza wapedza panapa huku apa chisina ngabude pano ngabude ngaatoenda panapa ngaapabve haatombopagare pamba panapa kotomudzinge chete pamba panapa

right mwanangu iri kuona kai ndiro rinonzi gisi unoriziva kai iri rinonzi sami anditi ka ndikuda kuti muriwo wako futi iwoyo right ndosvira pana right iri rimwache iri ndo rinonzi tari anditi usatye mwana wangu sununguka zvinhu zvako izvi anditi zvese izvi ndoda kuti chiuya kuno ndoda kuti ndikurakidze muriwo wanhasi unofanira kuti ugadzirire muriwo wakanaka anditi zvifuyo zvese izvi ndezvako uye kwawaita mwana wangu ndabva ndanyasa kunzwa kusununguka alabatata Zvura kutore yaunoda yakunokuone ande zvisiri unotora dzaunoda imomo kana unoda kugadzirwa muriwo idzo iwe marodhirana usazvi zvaunoda ayo mamwe madhata usazvi zvauri kuda wotaurira mama wako kuti mama nduda muriwo uyu idzi itsure idzi zvese zvaunoda iwe unotora zvauri kuda wogadzirirwa muriwo kana uchida mazai ayo umomese mune mazai emadhata u Iyi road runner usatye kanzve mwana wangu. Ko andi ndio ndio muriwo wacho kana uchitya muriwo ko andi ndio ndinoda kuti ubikirwe here. Eh? Zvakasiyana ke nekuti nekudya chinhu chekufamba. Aiwa ndio muriwo wacho kana ndoda kuti ugadzirirwe. Kana uchinzi muriwo andi unotanga kana iyo huku. Muriwo pauriwo hazvityiyo izvi. kana uchiita zvekutiza muriwo wacho manje ndoda kuti utsvagirwe muriwo namama wako unotaura zvauri kunzwa kuda handiti wakasununguka kana wasvika pano mwanangu be open mama wako ndotaura nawo wogadzirirwa muriwo wauri kuda iwo ndontaura kana uchida road runner iyo iyi road runner yabhururuka apa kana uchida road runner wosarudziro kana uchida madhadha wosarudziro Kuti tadi kungoorder pizza manhero acho. Pizza? Pizza? Zvokutaura zvepizza kuno nhai mwanangu? Ini ndikutosununguka kuti ndikutsvaka unombochinjawo zvekuchirunguko wombodyawo zvekuno kumusha zvinovaka muviri. Mapizza enyama jaira aya mapizza anovaka muviri here? Iyi ndiyo road runner hauna kunzwa kana gogo vako chaiva kumusha vaitaura kuti road runner ndiwo muri unodyiwa. Ndiri zvinhu zvenyu zvekutondityisa. kuita kunge nyoka kuita seiko ndiwo mararamiro yachene chienda kuna mama wako uko utaurire muruwa wauri kunzwa kuda kana muchida kuita zvemapisa namama wako ikoko moita zvemapisa enyu indi kukutaurira zvekuno kumusha mwana wangu kuno kwakumusha kwasiyana nekuharare uko kwanga uri uko achienda kuna mama wako ikoko mama wacho ndo problem mama wacho nokuti mwana anongoti kano eh, eh, eh, kano eh, eh, eh. mama wacho ndo dambudziko manje regai zvinopedzerana ikoko inini zvangu ndatotaura ndatopedza vanogadzira muriwo wanogwanisa kugadzira ipapa ogadzira ini izvi ndakutosiyana nazvo zvavo zvemapisa izvi na ndingambozvitedzera makadi zvenyu perera madiyo tinofara zvavo eh, mama ndikubvunza hapana pane bhoru padhu

hatina basa nezita rako izvo ndiwe ukudei panapa ukudei ndiwani unobvepi ndina kuyangu kunometesa asi

mira musha uko nhai tawanda tora kachituru tipe vaenzi swerena nechekuru ah, kunze kwacho kwatonhora aiwa ko mvura kairi kunaya dai ah, inouya nekarwando mm. Ah, muriwa kutiona tafamba kwakadai uku kauku hazvina kumira zvakanaka muriwa neiko chanetsa chii Eh, ndaive nechikomana ichi pane nyaya ya chiri tsvagawo basa Eh. zvino anotsanangurira nyaya yake hongu vabereki haana ehe pekugara chaipo haatorina ehe zvino ndandakambonzwa kamuchitaura nyaya yekuti mukuda mumwe mukomana wekuti ndifudze naye mumbi ka hongu saka ndanga ndauya ne- nemukomana iyeyu oh Eh, saka anogara kumatizvi haana kwaanogara vakuda basa zvino pano basa ratinaro nderekufudza mombe kane mbudzi Iyo ka ndaa mai Murehwa iri kutaurwa nevana. Mukomana uyu haana nyanya ita vechidiki uyu. Ah, vechidiki ava ndo vanenge vanokurumidza kumhanya mhanya ka vanoti chamunodawo kana kutemerwa huni anongotema temawo zvokurumidza kuita. Saka tanga taona kuti aiwa zvataurwa nemabiya ka uyu zvakanaka kuti tingomuwanisa pokuti asenze senze. tichitarisawo kwemazuva akati kuti haa chimboti timbomuongororai kwemazuva mashoma shoma kana akashandawo mwedzi uno eh. tozoti chitee tichionawo kana achishanda zvakaya zvine simba tinongomupawo mari inoenderana nemashandiro anenge achiita aiwa ndizvo zvandiri kunzwa kanyaya wainayo tamutambira kuti ave ari pano

ehe saka tochiona kuti paanofanira kuti azororereka kuti senguva dzadai dzaamanheru kudai kuti awane pekuti anozorova ndizvozvo ehe anongorara urume here achikomana chiya chataka dzingapai chibasa vasinzwa ka saka toenda tonomuratidza ka tonokuratidza pokuti iwe uzozivawo panenge pachirara vapi yako chikomana ichi chinogara kuichi ini ndaigara kwamugari kwamugari eh, kwamugari eh, eh, kumavhireji uko ndokwandaigara vezvemukomana uyo ha nezvinodiwa munzvimbo dzedu muno anotamba zvigure zvisingaite oh. anozvigona Hoo. Eh, saka mabi yangu. Alright. Eh. Eh, kazviwe tinokuzana nokupichuka muzvigure umu musaka zvamaa vaviri kudai pficho yacho ichaita hombe. Ah, ndatofarawo baba. Eh. eh. Maita basa. Aiwa. Manje zvinozopindirana here? nekuita zvekuri zvazvinoita ka munhu kana maanaye ka munokuta muchimupawo nguva yekuti anga achiitawo kufaranuka kwaanoitawo ehe kwachimuratidza zvekuita zoro ini ndichibuda muchienda kumba oh, aiwa pakanaka ndozomona wangu ataa kunovhura mombe nembudzi ehe Aiwa patseme. Saka mama vari sei? Ah mama vari bho zvavavo. Ah vari right. Mm, Kwachitokukwazisai pandauya nemukomana uyu. Ah unovakwazise uvaudze kuti vauya kutora mufushwa ndino mufushwa ndakafusa ndakabva necabbage kuharare ndikati ndikandimbofusa muriwo. Eh shuwa makatoita basa because muri wacho wakunetsa mvura hanga hamumanange yatoonekwa isinganayi. Ah vanouya vachitora mangwana tinenge tiripo. Ah maita basa ndinovaudza.

ko zvino manje mukakanda badza ipapa pandoparinogara ko rikatema munhu kutema munhu kuita sei aiwa mamukande badza mukandiro amaita kafuchigo harina basa badza asika mama bikeri ah, ndandichabika nekupi ini ndichangosvika handienda kusiye kumunda manje manje andinobika enda ndabika nenguva indabva kumunda manje manje ndinoshanda nemagetsereaiwa kana uchiona ndandinono kwadi kuuya iwe ukabika ndakawandikudai wabika handikwanira kuti nini handikukonzaa

kutobvunza ka because unonge uri kunditera musi unokuhuni pfuti ndakakuona uti tiri kufudza nhasi panapa uri kuti uri kuita sei ndandichitsvagira tsuro dzangu nenge rinonzi chikafu kuri sei wetwa sei mira Pokuteni. What was it? Oh. Asiwo shuwa shuwa nemoto. Pasime pana baba. Ndichitanga kupinda mumusha muno. Zuwa randakatanga kushanda ndopandakamwa mvura. Ndipo ndavamwe mvura pano. Eh? Ayo vanhu kumbotaura newe ndawo. Ukuti chiko. Mvura chena usonoti yasvibe. Unotanga wadai soka mvura chena chena. Ndanzwa chiti murume wako murume wako chii? Andishubudza anondirova zvisingaiti ipapa pari kutodza kutondirova chindoona ichozotsvaga mvura kudai anga achitongondirova pasina kana zvandaita asi mazoiini ndichigara ndichirova kudaiwo soko kuzoti akazviziva kuti ndiri kutanana neanotondiurayaka inini kwedu nguvo ndakadzima but nditori nekumusha ndakadzingirwa hazvina basa ndakatodzingwa nditori nekumusha zvekuti sisi kungotiza murume wako toita kuti nonogara anondiwana ndakandiwana anotondiponda akandura enangwanza ndakuda zveiwewe ka unenge wakuyemeroka inini waisi eh, tiriko anokutsvaga achikuona kuti munhu anotomboziva kuti ndakabva kupindiana hakuna mumwe munhu anozviziva zvizive iwewe ndiwe nemhosva hmm, kana akangondiuraya chete unoziva kuti iwewe ndiwandiurit chimi andikunzi inini kumba kwedu zvakaitika pandakatiza kumba kwedu inini handingati ndakatiza ndakadzingwa futi kumba kwedu zvakaitika manje inini ka ndaitobvawo kuningirimi hakuna basa saka wakatorohwa zveshuwa Ah, wangu pamwe pakaipa mudunhu muno mumeseka ndiro munhu andaudza zvakaitika wese wangu iwewe ndebudze waiti chimudhara ichi achitozvizive ndakangochinyebera kuti ah, ndava notsvaga basa saka manje kana iriyo nyaya yakaitika iwe uchida kuti titize tinokudzokera sei

haa tinodzokera oiziva e tinodzokera haa tinodzokera saka tinoda kuti anditakure mvura ndingasvika ndikapondewa futi kuona kutonzi ndanonoka ndichite inangu iniatoriko eya anenge ariko kumba ikoko kundamusiya ariko and anondirova zvisingaiti saka usati wane mwana iwe atinaye Ah, manje mwana zvitondizosvika neyo pamusha ndine mwana shamwari Ah, anosara kana baba wake ndinoendepi naye mwana wacho anosara nababa wake oh. ah, right ndanditore hata yangu zvekuramba ndichikuona uchichema ina handifarire sure handitomboda ukuona uchichema izi zvinorwadza moyo wangu chaiwo chaiwo Farongokona uchingoyema yema izo uchingondiyemera izi. Fish unodya? Eh, ndinodzifarira asingati. Ndichaita nini ndinodzinge darika ndichingodya ndichitengesa kuuya izi. Ah, unenge wagona asingati. Ndinodzifarira. Ah, ndinodarika kana everyday boys. Ndindaenda kunhingireni kwedu uku. Oh. Kudombe uko kuweza kana kudhamu iziya tinobva tatongopinda ah. nechi mudhamu. Ah, ah unenge waita wako basa. Ende unouya nadzo dzimwe dzenguva ndinotosiiwa ndisina kana muriwo kani. Oh. Eh. Asaka ah, iyoyo. Alright, saka yandozofona. Yabo. zvave zviri kutadza kuti mhoresa izvo kana basa nawo ona kana kuwamutsa chaiko kudaira kwacho hmm. nyaya yerozi iyoyi manje ndini ndakavati vasabereka vana vanogeza panenge pasvondo hwani hwani wekiro riri chete ndavaremera akatoita zvakanaka rozi kuuya Vati tati wanyatsondiona chaizvo chaizvo. Ah, ndavaremera. Unenge yevana mai takunda. Aiwa. Wakuti takunga hamheno. Ah, but mm, ko kuchikoro maticha chakanondimitisira mwana wangu ikoko. But ah, na baba Rosie vanorohwa oye oye yes marisa wamuka seiko amuka zvavari sei mama vari bo mai rose nandatumwawo shuga namama shuga ndina shuga ndina ndasara neishoma shoma naiye kamusikana wangu aripo poriji kuseni ipapa achibva kuchikoro ari kuda katiya nditori kuona katipoti ndakutogara kakatipoti kumoto aitombokwane melisa ende izvezvi zvandidi kunyepera kuti ndichakwanisa kana kuti kupa vanhu zvinhu naiye mwana wangu uyu zvakatooma aa ah, ndinganyepi koyerozwa shinambori kupi ari kuchikoro asati adzoka asati uyu uzaenda kuchikoro asati adzoka saka ii zvakatooma unoudza mama kuti hanzi ii sori zvenyu zvakatooma amazano machinja mairozi neiko merisi anekuzi hangu muchiti tikaya muchiti usati mazano machinja mairozi dai mazano zvinhu zvenyu zvese zvachinja mairozi uri kuona zvigubhu zvese izvo vakomana kaya vari kungochera mvura usikona zvikomana zviri kungomhanya zvibhasikoro zviri kungochera mvura ichingoita sei ichingoya nemiwo munofanira wokutsvaga uniwo futi muchingoita sei muchingowinza ina handisi ri ndachinja asi zvepano ndo zvachinja nekuda kwani kwa mundiwo kutamba narosi muchidzidziswa ka zvekuharare handiti Ah, shuga shuga yekuita sei tadza kutenga shuga uko munoda kuti shuga shuga musi kuona zviri pano zvakatochinja mazuva ano ende ndiri kufara eh, mwari wakandigonera mwari ah, vanondiona kani ko panoti mwedzi iye mwana wacho anobva itawo manyemwe rozi ayaya paida mwoyo chaiyo mwari vakanyatsonditi mm. wangondipedzera kawai ah, kana musangano wake ukoko handimusiye naye manyatsozviona handi ndoko vanoungana handi vanangu kumusangano angana kubhora chaiko kumagiraundi ikokoko ndotoenda maere mabhuza ikoko tokutendai jinda redare tauya paino nguva jehovha mutirwire pese patinenge tiri rwirai murandakadzi asvika paino nguva musunungurei jehovha wamasimba ratidzai zvese zvaaya kunotura pano tokubatsirai nei madzimai ndauyawo munhu wamwari ndikushungurudzwa kumba uko nemurume wangu anondirova zuva nezuva hapana zuva zvaro rinodarika rakasikwa namwari asina kundirova handichazivi kuti ndoita sei munhu wamwari ndogara shungurudzwa everyday mumba manga musisina kana mufaro aiwa chiri chisununguka murandakadzi pawasvika panapa zvese zvawanochema unozvitura pano tinokubatsira zvese zvinhu zviri pamusoro peimba yako chinyarara murandakadzi tikushandire ndine munamato tu yandichakupa umwe vacho unoisa unoisa mafuta mumafuta ekubikisa umwe vacho ona unomisira mvura yake yekugeza saka kana ndikangomisira mumvura yake yekugeza ne, ne nemuchikafu chacho chaachadya ano mweya uyo wekundirova unobva watobva aiwa munozodzoka munhu wamwari tichizonzwa kuti zvinee zvamira sei sezvo ndakupai munamato iyi

kuenda kuchikoro takini watobvisa inda hedi chaka but fair ndi ndinotongokuti ndinotongozviona kuti iwewe bhebhika totongogara inini tete iwewe mama nevana vedu vakawanda kurususu Hey, iwe naiwe naiwe Rose vakadiyani iwe uda kugara chasa mwana wangu kuenda kuchikoro mazuva ese naika mukumira pana pamwana usikoneta kuenda kuchikoro kuseni kunoku ndizvanoita mazaizi

tiri bhoko zvamunongosvika nekupopotera mwana kwakanaka eh, gara pasi kwacho ndikupe chikafu chacho ndozvamungabva masvika muchipopotera mwana nyaya nzara ndiye timende kunomwa doro kwacho kamama ende ikoko wanditengera doro randamwai eh, saka munosvika muchipopotera mwanadi iwe pedzawo kutsvaira ipapo iwe inga muri kuona wani kuti isadza nemuriwo ah, iwe zvii muriwo here uyu nai saka kunditoroda tondibikira izvozvi zviminjonjo yekuti ndiisu tutadya wansapa

Ah, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe. Ndatofambira akayoyo ndanzoti kuchikoro kwavharwa anda ndatoona kutaimira. Wakamhara ipapa. Nendove dzauri kunwa nechina dzauri kunwa. Uchitaimirana. Yo. Ite mushi. Uri kutipi? Sandibabe. Hey, titikamire. Siyanire. Hauna mamhepo here nengini. Iye mpane, unoziva kuti baba wako wakandirovera. Saka. Unoziva? Ende vanokurovera. Vakandirovera kuti ndikudanana newe mdhara wako iwe. Unoziva? Kutopenga kwavo ndingadana nechine dvenge iwe. Yokutiko iwe. Ndisiye. Right, chimi andikudzi. Zvatakutora panapa. Zvatakuita panapa. Iwewe wosarudza kundida todanana kana kuti ndokurowa sezvandakaitwa nababa wako Yo, toda kuti Chico,

Nonga chibhegi chako. Chibi. Nokurowa iwe. Baba wako ita basa rekundirowa iwe. Tauro chinini newe. Tauro chi

Hey, bva baby. Uda kuramba here iwe? Uri kuramba here? Uri kuramba here? Chimira kani. Mbodzikama kani.

hantika ndogara kumba kwaforomano foromano ndo mudhara wangu mm. eh, iwe saka unonzani unzi rosi o oh, sa rosi nemakore mangani kwe rundapiko haa zvotirambe tiri pano apa ndikuona kuti panozodarika nemadzimai anenge achienda kumachechi ka saka iweweka totobaya padeni pangu ndozoperekeza padeni penyu ndezvakuita ndagara ndakuudza kudhara baba wako wakandirowa iwewe ukaramba ndinokurowa hande aya ndikazonwa ndikabereka bhegi rako hazviiti iwewe bereka bhegi ufambe tiende famba tiende famba tiende hande stupid stupid famba asina baba warozi rozi zvaanondiitira so anenge achida kungonditukisa chete foni yake iri kuramba o oh. ari pai izvi zvinguwa iso o oh. shit mwana uyu chii anondogara achinditukisa akajaidzwa kuharare kwanga ari ikokoko rozi rozi chiiko nhasi zvakawanachowaita nokuda kwezara nokuda kwokushaiwa zvokuita saka iko zvino unoona kuti tadzosei anondinyadzisa ende anonditukisa kana muraini chaimo mwana anosvika this time asati auya pamba chokwadi inguva iso dziri kuramba kasadzima here foni yazve unoita nhamba dzikuramba nhamba dzikuramba kasi ari kuita zvegame yekupota achidzima foni yacho here kana ari kuchikoro ikoko hamene hamene kuti chii iwe uine mwana wako ndakagara ndazitaura nyaya idzi pana apa amai rozi but iwo ndiwo mumwe wacho unonge uchitunhidza mwana uchiita kuti mwana sisi vake sisi vake ukuita sei iwo ndiwo une dambudziko iri izvo pandabvira kuringa izvo eto kuroko mwana haasati asvika ubva kuchikoro iwe naiwe rozi Ndizo nguva dzekubva kuchikoro here dzinoti? Ndinotanga nekupopota nekuti ndikuona nguva kuti ndizo nguva dzekubva kuchikoro here. Iwe musi uye uye ndakakurova handiti? Ndakazokuona kechipiri futi mukomana uye ndakakunzwira tsitsi. Ndakarova mukomana uye akatiza. Iwe ndakakunzwira tsitsi. Iwe Rose ndoda mwana anoteerera kana ndichikuudza.

problem si aende pinda mumba mundakuudza kudhara si aende anoenda ikoko kumukomana wake uya kunogara uchida zvepano pinda mumba pinda mumba pinda mumba anorara kupiko mwana musi anorara ikoko vakomana wake ikoko vachizotadza kurespect vachitadza kundirespecta pakuti ndati yopinda mumba usade kundinesa kana usingade zvepano buda uteere mwana wako muende

takudaidzira muno nyaya yemusikana uyo ati ari kutsvaga olex uyo ndonyaya ndanzwa kuna amai vako ava mene kuti chii atakutsvaga yatakutsvaga iwe olex

Eh, ka vana vechikoro vakawanda asi ka uri wananga hapana aisotaura nezvako saka inyaya yakaita kuti unatsotitaurira zvakanaka ini naamai vako vari pababa Ah, ini nangu baba handina zvandiri kuziva Ini, One- mwana wenyu uyu koi atotaura zvekunyepa muri kuzvinzwa Eh. andidhisa neshamhu ko kutoti tinorera shamhu eh. kutondisemesa achindirova achinditi awe ndiye kunoku ndasvika kumba kwedu ndandadzimba nababa wangu saka zvakutaura izvoka atokuwesterai time ah. izvo kana amai murewa zviri kutaurwa nemwanasikana tochiita sei zvinonzwai zvazvaita kati eh, zvakaoma murewa eh. iyi nyaya iyi kai yakaoma mashura mudunhu rino aya chokwadi mm. vana vanotiparira fanika vechimanje manje ava eh. mm. saka katotoona taenda kaiko kare kwaane ndoro iko kwabva ikoko iye zvino kwausiku huno mm. eh. Eh, uri kumudzivirira saka ndiri kuti muri kusapota chifambihandichaziva kuti mati handingaboti eh, mwana ini ndagara ndataura kuti imimi nemwana wenyu muri kudzivirirana garai maenda

Bro, garai zvenyu pazvigaro. Oh, my thanks. Mamoyo tauya nengwana nemubvana wenyu. anga ari kwedu nenyaya dzakaitika mune mukomana wedu uyu webasa saka ndiye mwana atauya naye panapa uyo kuti tamuperekedzawo sevabereki vaiyeyuwo ende munoziva nyaya iyoyi yamauya nayo eh. nyaya yandina kurara kwakaita hondo ngopoto nababa wake pano nenyaya yemwana iyoyi eh. ende nyaya iyoyi iri kutondishungurudza zvekuti handikwanise kuigamuchira kana kuti nditaure nemi nyaya yakadai yakutoda kuti ndiwamutse iwe baba wake motaura monzwanana nekuti hi ara zvakaoma handizvo chaizvo ndiwadedzi handizvo iwe hausiriwo here mukomana wandikaona vhiki rapera kumagadheni kundakakutandanisa kumagadheni izvozvo wadzoka zvakare futi panapa imimi foromani zivai nyaya dzamunenge muchifambira muchigadzirisa mukati memunzvimbo inoyi basa renyu nde aiwa basa ravo foromani ndere kupa vanhu ndima dzemugwazo kumunda eh, eh, saka mirai mukomana ndakamutandanisa mirai ndiri kudzoka garai papo nyaya kana yauya mirai